Mani yɛm ba bɛ mani di yɛli. A daa yi dali ba, yi chɛya furi ka wun furi furi maa zuɣu kankana. Kɔriga yi ni maa, yi dɔla ŋama bi naa. Mani ku tooi yɛli nam, n ni kuli kɔri yɔɔ yi yɛn nam ni, n yi paai kɔri yɔɔ yili. N ti yɛli ka pɔi naa nyɛ kaman zuu ni ŋmaandɔbɔ wun chani bɛ kawana ni, ka ba yino ka di ni ti deei nasara. Ka pa na aleji aleji kuliya kulan labna kpa ba kunfa aleji kuliya o kulan labna ka kuliya ye bi dɔla ŋama na a yɛn kuli ŋama bi yili nyi kuli chɛ yɛn kuli tooi yili bi dɔla ŋama na chɛn fa yisi ka nyini damda Mani n ku tooi yɛli n nam alibarika bini bɔn bɔn nyam miri kabila ban ka wɔbiɛgu ŋɔ soli kpa kul yi ti garimiya ga wɔgurigu zuɣu yaa ya ku lan kummi ka narim kum dali. Sanni pala wuntumnim wuntuma bi yiri nya ŋun yɛli ti naan ku lan be ban ka Naawuni kpiɔŋyambu sani ban mali lan baa di zuɣu liri ŋun ti ʒe nyuŋ maa bani kpi wa ŋun gari ya ŋun mali buɣili ti kpi wa. Yi chɛ ya vuri ka wun vuri ŋɔ maa bi yi viɛli pam. Man yi paai kpɛɣu ŋa ma bi yili n ti ya kpɛɣu naa kundana. Kunda ya ni o ya ŋubal li ka ja ka nyirigi larigi. Hal wayo, di na bi larigi. Man n ku tooi yɛli niŋ kpɛɣu naa samara ŋa. Kundi n kuri ya lu kɔɣu ka kundi n bi wari samimi ni Naawuni yi saɣiri a kpɛm ni kani. Achichɛ kpɛmbi yɛn kpi, kpɛmna yɛn beni mi ka o pula a lo. Bɔ boli bela ka bɔra.

Ka chɛ yi mali nam, n yi vaa Yusuf ni n kul ya ka chɛ nti balim m ba o niŋ wari piɛla wari mi lan bala. O ya yuŋ viɛli pam naa kul guŋ yuŋ sihi n-chɛ yi chimchim buti ku ya yi zipil ʒee ku buri buri li. Tinda ka yi maani bul bi gba noo chɛmbul ni ku tooi baŋ buɣili yuli m ba ya e, o daa yaa boli ŋun yuli ni biŋkam din yaai tiŋa yi zaa yi chɛ ya gul n daa suɣusuɣur o yuli n so ya suli ŋun ka shɛli. Hali ba ka bɛn baŋ ba nya miri ka la baŋ ka wa be wala so gba kpa yi galimiya la wagurugu zuɣu. Zaŋ kuli yɛliya e, ka chɛ yili mali nam. A yi vaai yiɣisi ni n kuli ka chɛ yili, saha mi yɛn baŋ ni tiŋ maa yaa bɛ zali kura yili, kpiliŋ yiŋa, kɔdu zuo yili, bɔɣa yiŋa, salaati yili, kurigu yiŋa, nandimbi yili, sorigu yiŋa, dimbaŋ yili, kpali sɔɣu yiŋ laɣim voya mali shɛɣu niŋ jɛbɔbili, kpaliŋ ŋun ʒi yili ka tari o. So n bili yili, zuɣusaa ayi n lo yili, ni maa ni ka n niŋ nya nya. Batan ni gungoŋ bili ku teei soya yili, batan dan yi dan tɔɣi ma, kpebu suma ku n bɔbi ma, Dagbaŋ bili ti n zaa wa je dunia ŋun bɔbu ni, ka naan paai ka chɛ yina n ti bahi guŋ na. Yɔɣu ni sapili, yɔɣu ni sapili yaa boli zɔŋ nim ni, ka yaɣa sapili n paai zɔŋ nim ni. N yaba daa nyɛ Dunia Gaani, ŋun daa yaa boli ŋun yuli, ni yɔɣu ni sapili boli zɔŋ nim ni, yaɣa sapili n paai zɔŋ nim ni. O bɛn ti yɛn kani, n yaba Dunia Napali, mi chɛ gbaai la zunzɔŋ yi chɛli yaa zamba la n daa bari. Ya duhi na na pali kpukpa zuɣu zɛ mi n-ku dem dunia ŋun pilim o bɛ n-ti yan kani o bɛ bɛ n-ti yan kani n din to ya ro wa daa bɛ bɛ n-ti yan kani n ya duhi na kofi ya da gba ya ti chɛ ya suɣuro n naan deegi ko bɛ ti yan kani n ya duhi na sarifu ŋun daa ya boli ŋun yuli ni mi ʒiɛ ya gbaai zunzɔn yi chɛ ya zambala n daa bari n na kurigu pa dunia buni loori pa dunia buni pɛkuru pa dunia buni nɔkurigu pa dunia buni ni ŋun zɛ sala wala zam na O zali dunia yɔɣu buni, o ni boli ŋun nam yuli o nam maa viɛli pam, di ka naabu. Di o kuli yɛli, Yɛhi! N Naa n-yɛli li, o daa bol o yuli ka bɛ zaa waani ni bɛ ni gbaai pakurigu bia n-gbaai so n-yɛ bia ka o zɔri ka guui chɛriga. Ŋun mi daan kali daa niɛma, daan ba zali lala, lala ka di kuli be ka a ŋubir a suhu ata bɛ ka so ku tooi yɛli o yɛla n-ka yɛlibu. O daa be n-ti kari n ya duu naa laa sani, o ni bɛ yɛn yɛhi n-lan wumda. Ŋun daa yaa boli ŋun yuli ni nyɛ ŋun kpe jɛrigu yɛhi o pa n-chɛ yɛn daan ba, o ni bɛ yɛn yɛhi N-je gbanni puni, nimaani ka n-niŋ ya nyo, ka o bayi beli tiŋ, o bayi sheli ye n naa kuli ni. Wala be ba tiŋ naa ye m maani o bi mali ma, a yi vaa yiɣisi naa kuli ba tiŋ ye n naa kuli ni. O bɔhi ya n ya so be n di a yeli. Zuliya ye, woo ye, naa kuli ba tiŋ yeli. A yi va naa kuli Bataŋ yili, nyɛ zɔbu yɛm yɛm zaa yiŋ ʒɛmaŋa, o dolila Bataŋ naa, Bataŋ zuu yili. Ko fiɣisi di ni kpaai paya, o dolila Bataŋ naa, Bataŋ zuu yili. Din gba yiŋ Datuwa yili, o dolila Bataŋ naa, Bataŋ zuu yili. Maanguli yɛli saa yili, bɛ dolila Bataŋ naa, Bataŋ zuu yili. A yi va a yiɣisi saa yiŋa. Kulimaŋ yili kparigi yiŋa ban dali yi pɔchi ni kpaai paya bi doli ba tiŋ na ye n maan o bin mali ma di gba yin da tooi yi kulaa bi zoli yɛla yili ni maa ni ka n niŋ nyɛm nyɛm dalim biwa yin yaɣa boya yili dalim bi lansibili yo ku jem ŋmɛri wahi yo di ku tooi ŋmani zuwa miira ni maa ni ka n niŋ nyɛm nyɛm n yi vaai yiɣisi niŋ kuli ba tiŋ yili ban da doli ba tiŋ na bi zooya pam a yi vaai yiɣisi din gba yin da tooi yili bi doli ba tiŋ na Bataŋ zuu yili Bataŋ Naa Alaasani Wara yɛn naa yi mali yi suo sɔnaa m-mala, a yi saɣim n suo sɔnaa saɣim ma. Gburima yɛn tu zabili yili bɛ dolila Bataŋ Naa, Bataŋ zuu yili a yi vaai yiɣisi taha yiŋa, Laanjoli yili o dolila Bataŋ Naa, Bataŋ zuu yili kɔŋwa yiŋ zali kuya yili bɛ dolila Bataŋ Naa, Bataŋ zuu yili nimaani ka n niŋ yɛm yɛŋ wa gbaai yiŋ kuli ŋaanbili ku ʒini tiŋ yili bɛ dolila Bataŋ Naa. Bataŋ zuyili wo ba naa ni lo a yi ba ŋun ŋalima ŋɔ maa nini n bɔŋ ko duɣili wo ti yɛn baŋ ka a gbaai baa duu mi to di naaya o doli bataŋ naa bataŋ zuyili wo ba naa laa tambila nyingoli bori baŋa ka zuɣu ye n yɛli ni ŋun je baŋa n ku tooi yɛli nam wo ba naa ni lo binshɛɣu kam nyɛɣisi mali mali alaafia zaɣ yini ye din daa gari n ku tooi yɛli nam n yi vaa yiɣisi ninkuli bataŋ ye bataŋ yi viɛli ye Di yɛla n ka yɛlibu ni paai bataŋ yili na, n ti yɛli bataŋ ni alaasiri, Wara ya naai mali so a mali a maŋa, a yi saɣim so a saɣim a maŋa, a yi wari so a wari a maŋa, a yi tuhi so a tuhi a maŋa, a yi lahi yiri so so naan la a mi yi ku saɣimi so o, ka so naan saɣimi.